Dukɔ siwo le dziƒo eye wole anyigba dzi le anyigba te ɖeke mede nu wo yesu ma koe le ŋutsi ya míeda akpe na mawu le ŋutsi ya míedo aƒetɔ ƒe ŋkɔ ɖe dzi le ŋutsi ya míeyra mawu ɖe ƒe dɔmenyo kple ƒe ŋusẽ la ta meda akpe na mawu ɖe wòagbe ta Be Mawu fɔ wò ɖe agbagbewo dome. Nukunu mavɔ ƒe Mawu ye wònye. Ye nye wò nusɔ kple wò katiti. Eye nye wò agbe kple wò dziɖuɖu. Lɔ̃ dzia papa. Nya yi gblɔ mi le na wòe nye be, wò dɔme nyo eye wò amenuveve li tegbee. Eya ta mi le akpemanya gã aɖe dam nɔ le ŋuti ya, elabe wòe nye míaƒe sitsoƒe kple míaƒe bebeƒe. Wòe nye ɣaɣlaƒe na mí eye wòe nye tsiɖuɖu na mí. Wòe gbɔ agbe mí ɣeawo katã ɣi eye wòe dona ŋusẽ mí ɣeawo katã ɣi. Le míaƒe anyidzedzeƒewo elena míefɔna ɖe tsitrenu eye le míaƒe anyimlɔƒewo ena míefɔna. Le míaƒe dɔléɣiwoa edaa gbe le mía ŋuti eye le míaƒe fukpekpe ƒe ɣiwoa enaa dzidzɔkpɔkpɔ mí. Be fukpekpeawo tena ɖe axa tso míawo míaƒe agbadɔ gbɔ eyata le ŋuti ya mí be naxɔ akpe vevietɔ agudzedze ke nena eye agudzedzea gasu nye kple tɔnyewo si. Agudzedze asu míaƒe ƒometɔwo si. Agudzedze asu mía viwo kple mía srɔ̃wo ƒe agbe me. Míeda akpe nɔ tɔxɛ, elabe elɔ̃ mí ale gbegbe. Wò nugbedodoae nye be enu ake eye ezã ado. Ezã do ɖe mí, èkpɔ mía ta le míaƒe zãbɔ dzi. Ke yi ke nuya gakea, Papa, míeda akpe nɔ wò ɖe ŋkeke sia ta, elabe dɔ sia dɔ yi ke wɔ ge mía la, ewòmee míele wɔ ge le. Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe, míeda akpe nɔ wò tɔxɛ. Ɖe wò dɔ menyo kple wò ŋusẽ triakɔ gã yi ke wɔ ge nàgale le míaƒe agbe me. Míedakpenɔ ɖe ta le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Medi be míakpɔ lododo ƒe agbalẽ etame wui ade, xexlẽme etɔ̃lia, Proverbes 16, verset 3. Proverbs 16 verse 3 ebe tsɔ wò dɔwo de asi na Yehowa ekema akpɔ ta na wò eye wò dzime titiwo wò ɖoɖoawo nu sia nu ke nèdzi tso Mawu gbɔa akpɔe le ŋdi ya aƒetɔ le nye kpli wò kpem tɔxɛ be míakɔ míaƒe dɔwo ada asi na ye Edɔ sia dɔ yi ke nye dɔ wɔm míele le fetu xɔm le me kɔa, le ga kpɔm le me kɔa, Mawu be míkɔe kɔ de asi na ye. Eya ta medzi magblɔ na be togbɔ be wò ŋutɔ ɖo dɔwɔƒea hã, dɔwɔƒea menye tɔwòe o. Ame etɔe nye dɔwɔƒea ye le gbɔgblɔ na wò be kɔ wò dɔwo de asi na ye ekema yeakpɔ eta na wò eye wò tameɖoɖowo, wò didiwo katã ava eme. Mawu di be yeanye edɔtɔ. Ne wɔ nànye edɔwɔla le gbɔ. Ee, nenema wòle be nenɔ. Eya ta ŋdzia, míele gbɔgbɔ kɔkɔe bia ge. Míele gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ bia ge be nege ɖe edɔ sia dɔ yi ke mí katã míele wɔwɔ ma, nege ɖe míaƒe dɔwɔwɔ ma. Edɔ yiwo míaƒe ƒometɔwo katã le wɔwɔ ma, nege ɖe woƒe dɔwɔwɔ ma. Elabe ne Mawu lé dɔa ɖe asi eye edɔa nye Mawu tɔa, anyi dzedzemanɔanyi na wòƒe dɔwɔwɔ. Nu yi ke wɔm nèle, anyidzedze mava o, agbaɖuɖu aɖeke mava o, gbegblẽ aɖeke mava o, futɔ aɖeke mage ɖe eme o, adzi aɖeke mage ɖe eme o, akpasu aɖeke mage ɖe eme o. Ame yiwo be dɔ madze dzi na wò, yiwo ƒe dɔwɔƒea le Yahweh ƒe asi me kɔa, nu sia nu ɖɔɖo. Ta míabia gbɔgbɔ kɔkɔe, ye nana nunya yeye, ye kɔna nyasã yeye va, ye kɔna nugɔmesese va. ye kɔna dandodo va ye kɔna tamebubu nyuitɔ va míakpee le ŋdi ya be yi ke aƒetɔ la be mikɔ míaƒe dɔwo de asi na ya eya gbɔgbɔ kɔkɔea natɔ asi le dɔwɔƒea ŋuti nagbɔ agbe dɔwɔƒea na mí le yesu kristo ƒe ŋkɔ me gbɔgbɔ kɔkɔe le ŋuti ya míeda gbe papa na mínya míkɔ yeƒe dɔwo de asi míaƒe dɔwo de asi na ye ke ye la yeakpɔ gome le me ye la yeaxɔ dɔa ye la yeayra dɔa Yele ana be míaƒe tameɖoɖowo katã atse tsi. Eya ta le ŋuti ya gbɔgbɔ kɔkɔe. Edɔ sia dɔ yi ke wɔm míele, yi ke le ga hem va na mía, ŋuti ya míekɔ míaƒe dɔwɔnawo katã gblẽ ɖe wò dzikpɔkpɔ te. Gbɔgbɔ kɔkɔe, fiyiwo ke míaƒe dɔwɔƒewo ku la, de agbe gbɔgbɔ teƒe ma. Fiyi ke míaƒe dɔwo mlɔ anyi le womele fɔfɔm oa, na be fɔfɔ nage ɖe wo me. Fiyi ke míaƒe dɔwɔƒewo le ye ame aɖeke meva nɔ viviti tsɔm teƒe ma. na wò kekeli naklẽ ɖe míaƒe dɔwɔƒewo dɔwɔƒe yi ke míaƒe aflagawo le doa kɔ míaƒe aflagawo kɔ yi dzi na mí ame yiwo katã le dɔ wɔm kple mí eye wole mía si ma papa de nyateƒetoto ƒe gbɔgbɔwo me ɖe fififi ƒe gbɔgbɔ ɖe sia ɖa le wo dzi be woanya bena edɔ wɔm yewole kple amewo efififi nete ɖe axa tso woƒe agbadɔ gbɔ Medo gbe ɖa tɔxɛ be nàɖee ɖa le woƒe agbe me. Ame yiwo katã kpena ɖe mía ŋuti le míaƒe dɔwɔƒewo, Papa, nɛ lãme sɔ, na wo lãme sɔ be woanɔ dedie zã kple keli. Fetu ɖe sia ɖe yi ke xe mí le na woa, na be fetua nadzi ɖe edzi na wo. Papa, mímaba wo dometɔ aɖeke o, eye wo dometɔ aɖeke hã mele mía ba ge o. Eya ta medo gbe ɖa ɖe wò agbe ta ɣeyiɣiɣia be dɔ si ke wɔm nèlea, Yehowa, nege ɖe eme na wo. edɔ yiwo katã nye dɔ wɔm nèlea aƒetɔ negbɔ agbe na wò yehowa nekɔ eƒe gbɔgbɔ kɔkɔe ade agbe gbɔgbɔ ƒe dɔwɔna me medo gbe ɖa be fiwo ko wòdɔ ƒa ku la agbe nege ɖe me na wò nu makɔmakɔa nesu nu kɔkɔ ega makpɔmakpɔa nesu gakpɔkpɔ edɔ sia dɔ yi ko gblɔna be enye dɔwɔwɔ ye ahe agbebolo ava na wò kɔa Mebe ŋtsia, Aƒetɔ ne xɔ agba, Aƒetɔ ne xɔ dɔwɔƒa, eye ŋtɔ na zere dɔwɔƒa, ye ŋtɔ na kpɔ dɔwɔƒa ta, ye ŋtɔ na dzɔ dɔwɔƒa nu, ne kplɔ yi la, waga kplɔ wa gbɔ dedie le gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me. Eya ta Mawu ƒe gbɔgbɔ kplɔ tɔnyewo kɔ yi, na ga kplɔ wa gbɔ, eye wofɔ ŋdia yina ɖe dɔwɔƒea, ge ɖe dɔwɔƒea, akonyi fafa aɖukliɖuɖu, vevesese, numadzramadzra, edɔmakpɔwɔ maganɔ woƒe agbe me o. Ame sia ame yi ke dze si wò Kristo eye wòku ɖe wò Kristo ŋuti, ame sia ame ke dze si Mawu gbagbe eye wòku ɖe Mawu gbagbe ŋuti, ame sia ame ke dze si ewò gbɔgbɔ kɔkɔe eye wòku ɖe ŋuti wa, mègana be ŋukpe neva woƒe agbe me o. Na be dziɖuɖu nanye wo tɔ, Ke ame vɔ̃ɖi yiwo katã ho aʋa ɖe dɔ ɖe sia ɖe ke míewɔna ŋuti be yewomakpɔ mí míawɔ dɔ o. Gbegblẽ ko nava ŋdi agbɔgbɔ kɔkɔe dze wo dzi le ha ŋdi aɖe woƒe asi ɖa le míaƒe agbawo me, ɖe woƒe asi ɖa le míaƒe dɔwɔƒewo, ɖe woƒe asi ɖa le teƒe yiwo katã míewɔa dɔ le. Mebe le ŋdi wò gbɔgbɔ kɔkɔe ge ɖe wo me nàfa nyawo, ge ɖe wo me nàtu guwo, ge ɖe wo me nàgbã ŋku na wo, ge ɖe wo me nàtu to na wo, ge ɖe wo me nàda afɔ le wo te le ŋutsiɣia si ke wokɔ míaƒe agbawo da ɖo, míaƒe dɔwɔƒe ƒe agbawo da ɖo, dɔwɔƒe ƒe nɔƒewo da ɖoa, ewò gbɔgbɔ kɔkɔe ɖi tsa to teƒe mawo si ke wobla dɔwɔƒea da ɖoa, nàtu kae, si ke wokɔ sigba da ɖoa, nàtu kae le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Papa, Ame yiwo wɔna dɔ, womekpɔna viɖe ɖeke dɔwɔƒea dzi o. Mebe egbea, viɖe nege ɖe eme ne woto gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me. Wòe le asi tsam eye agba ko nèɖuna. Mebe egbea, gbɔgbɔ kɔkɔe nege ɖe eme nɔ be agbaɖuɖu nua va yi la, wò ame yi ke le dɔwɔƒe, womekpɔna ŋudzedze le woƒe dɔwɔwɔ ŋuti o. Mebe egbea, woakpɔ ŋudzedze le woƒe dɔwɔwɔ ŋuti. Eyata gbɔgbɔ kɔkɔe ge ɖe ɖe sia ɖe me, ge ɖe ame sia ame ƒe dɔwɔƒe. eye nàtsɔ agbegbɔgbɔ ava mabo dagade robo katakato sikaya li rokanda li katakapa míekɔ ɖɔkitawo katã da si mu na lɔ ƒe dɔwɔƒewo míekɔ dukplɔlawo katã da si mu na lɔ ƒe dɔwɔƒewo míekɔ masɔn katã xɔtulawo katã da si na lɔ ƒe dɔwɔƒe papa míegblɔ ɖe wo dzi kpɔkpɔ te asitsalɔwo katã le asiwo me papa Míegbɔgblɔm bena ɖe fadawo katã le asiwò me, pastor katã le asiwò me, edɔwɔla ɖe sia ɖe le asiwò me, gbɔgbɔ kɔkɔe geɖe me na wo dometɔ ɖe sia ɖe, eʋukulawo katã papa geɖe me na wo katã, motodolawo katã geɖe me na wo katã, gbɔgbɔ kɔkɔe, Mawu ƒe gbɔgbɔ na woaɖanu yi ke woakɔ wɔ dɔ, Aɖaŋu yeye neva, aɖaŋu yeye neva. Eŋukulawo katã ʋu sia ʋu yi ke wokuna le tɔ dzi kple ayame le anyigba me bena aƒetɔ míekɔ wo katã gblẽ ɖe wo dzi gbɔ kpɔ te gbɔgbɔ kɔkɔe. Eya ta ge ɖe me na gbɔ agbe nu sia nu, gbɔ agbe dɔwɔƒe ɖe sia ɖe, wo agbe gbɔgbɔ ne ge ɖe dɔwɔƒe ɖe sia ɖe. Ame yiwo katã tsɔ dzoka kɔ le nu gblẽm le woƒe dɔwɔnɔviwo ƒe dɔwɔƒea, Papa ɖe dzoka ɖe sia ɖe ɖe gbe sa do ame ɖe sia ɖe. Eya ta míebia wò gbɔgbɔ kɔkɔe be ewò Mawu ƒe gbɔgbɔ dzɔ ame sia ame ƒe dɔ nu, dzɔ ame sia ame ƒe dɔwo ƒe nu, dzɔ ame sia ame ƒe dɔwo ƒe nu, ame yiwo le amewo fim, dzɔ ame sia ame ƒe dɔwo ƒe nu, ame yiwo le amewo gblẽm, dzɔ ame sia ame ƒe dɔwo ƒe nu. Míedo gbe ɖa le ŋuti ya eye míeyra wo le ŋuti ya, míekɔ ŋuti wo le ŋuti ya eye míesubɔ wo le ŋuti ya. Agbe yeye nedze gɔme, dɔwɔƒe ƒe agbe yeye nedze gɔme. Agba yiwo katã kua, asigba yiwo kua, agbegbɔgbɔ neke ɖe me. Dɔwɔƒe yiwo ke kua, agbegbɔgbɔ neke ɖe me. Trɔ fɔ ɖe tsitre nu, papa. Fɔ dɔwɔƒe ɖe sia ɖe tsitre nu le ŋdi ya. Mazai kikako, zabre kendo la katakaya, labo dagi dazu kata, loro katonda seke, lubre kendo sakala. Jukato sakaya, libakatakaya bande, molika pakado, zabrekendo zakali, zokatakaya. Ebe mi tsɔ miaƒe dɔwo da asi nɛ papa. Ŋdi ya mi tsɔ kɔ da asi me nɔ to gbɔ kula ƒe ŋsẽ me. Mi kɔ da asi nɔ to ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ dzi. Eye mi bia wò asi sese be nàha mo tso ɣedzeƒe, ɣetoɖoƒe, dziehe kple anyiehe hekɔ ɖe míaƒe dɔwɔƒewo. Yayra nava na mí le dɔwɔƒe yiwo katã míele, eye nàna míaƒe aflagawo nayi dziƒo, dɔwɔƒe ƒe aflaga ɖe sia ɖe nayi dziƒo, eye wòanye dzesi yi ke woakpɔ. Aƒetɔ, na míaƒe dɔwɔƒewo akpɔ ŋgɔgbe ɣi, le wò Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Dɔla akpe akpewo míebia. eye wodzɔna dɔwɔƒewo nua, be woadzɔ míaƒe dɔwɔƒe ɖe sia ɖe nu. Le wò Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, eye míedo gbe ɖa. Amen. Mawu etɔ vi la kple gbɔgbɔ la ƒe ŋkɔ. Amen. Woyɔ le dzi.